beina bikiri mukai mama komba bikiri eh, kuna bikiri ani mari vona bikiri ra ku phakela sopo na tigubugani na swikwaxi na swikwaxi eh, hembe na buruku ni swi xavi mara va start mm. and then thayi i thayi ya n'wana wa mina ah. eh. then masokisi masokisi man'wana ah, eh, mana kona u caci ngopfu loko loko ni teka masokisi a ku masokisi ma ta rheka se ni ku xava mani nte i mani a xavako a xavako ya ku khomakhoma na mani

Hi na yo vona munhu a ri busy tswok. Eya tswok a ku ri ku oma hayi leriya ku ri wa ri vona ku ri ri na experience na mamelo leriya ha a vo swi sukela leswi vele ra xiteji ma ta yi pfuka va nga xi khoma leswiya swa ku va xi khoma va xi vuyisa kusuhi sondela ngeno tswok tswok.

va nga swi twisisi ku endleka yini ku humelela yini mara a ku vavi la loko mi ndla dayidenge bcause eh, eh, mina laha ka vava lahaloko va vira karhole a swi na mina ne ni tshika ni nga swi landzeleli swi na vinyi va sona fambela ku mpfukile hayi right namuntlha mi ngo ba mi ngo ba uniform ya ka xilungwa primary school ku humelela yini eh, beina eh, bikiri eh, mi nga yi mama komba bikiri um ku na bikira ni ma ri vona bikiri ra ku phakela sopo na tigubugana na tigubugana na swikwashu na swikwashu xa orange xa orange mm. xi hlayisa lena sweswi swin'wana swi endla nga ku chukele le hansi a wu nga chukele sweswi a ku ri chukele wa ku ri yini sweswi a ku ri chukele na eh. se swi rhari yo dayiwa chukele ri ya ku eh. e namtlha rodcast a yi kona mm. yi ye ku lunghisweni

Eh, timhaka ta kona se namuntlha ni te mi ta mbe mi- ku bu- ku buhi ya youth day kahle kahle Eh, hi ku eh, ni vone laha hi ti- hi ti 16 a mi- a mi- a mi- a mi be so a ni mbele Mba- so mba komba ku mara mi xavi ku sweswi Eh, ni xavi mara Xava ku va stars. xaviwa swo landziwa but Loyi a ri yintshwa. but hayi na ku va komba ti Na ku- 16 na ku va nghena ne Eh, eh, ni- mara va nga mi buka mi dlokiso

Mfumo yi kumiwa kwihi? Hi vito xa Marhava Star. Marhava Star. Ah, yo xaviwa leyi. Yo tekeriwa Eh, mali. hembe Yena yona. hembe Yeah. em, Hembe, okay. okay hembe na buruku ni swi xavi marhava start and then thayi i thayi ya n'wana wa mina Ah. Eh, Loko ni khala ku then hlawulekile. masokisi i masokisi man'wana Ah, Eh, sorry, mhana kona u Marhava. caci ngopfu loko loko ni teka Ende se ma masokisi rhekile. a ku masokisi ma ta rheka se ni ku ku xava mani

ene marekini marekini masokisi man'wana Ah, Eh, eh, marekini swi masokisi na. man'wana loko mo ma langutisa ha marekini Eh, ah, titangu e i xitsopola lexi i xitsopola xa khale na ha ya ka ti-interview khale Eh, so hayi Eh, ma xi va xi karhele na xona xitsopola xa kona Eh. imani tintangu leti ta- ku imani a nga xava tintangu leti

mm. eh la South Africa mm -hmm. so hi ku ya mina ni vona ingaku eh vanhu ingaku a va ha swi tekeli ngopfu nhlokweni mm. so ni tibyela ku at least mu na mina ku as influencer ani vanhu va ni vitana influencer ka gaza loko as influencer ya ka gaza mm. mu ni swi revivanyana mm. mm. so va na eh, revivakereki se va swi tiva swilo leswi ni vulavulaka hi swona I revival. i ti-revival so a ni ku no ringesa ku revival ni vone na picture yi trenda yi trende nyana ka facebook yi trende nyana ni le ka ni le ka tiktok so yes Mm, mara a mi dloka ya sona n'wina Eh, a primary a primary a ni dloka ya so mara no tie na masokisi mina a ni ba hi khakhi ya kona liya liya ya muzete ya ya brown so mna ni mbale ya grey ya grey ya grey yes hi le- hi le- hi leyi hi lomu mina ni nghena kona ya wa mbala and why wa mbala uniform wa famba a famba hi hlanti fish yi

mara a ku salela A ku chukela laha. a ku ri chukela a ri yo dayiwa a ni swi tivi orange leyi a yi ta hi kwihi liya a ni swi tivi mina. mara i chukela I chukela. Ice cream xi orange. he maxava ku va Yeah. vulavula hi english ku in a form of sugar a swi cinci ku i chukela I chukela Eh.

Se hi ti hi ti-weekend-a hi ya hi ya tlangatlanga bolo lahaya u kuma yi hi bela hi juzi ya bakiti. Mara xirhamu lexi ma nga xi tsundzuka? A hi nga xi twi A hi nga xi because twi. A xi nga twali xi mara xa ba xirhamu ka ka hi ku ha xirhamu ka. xi so what the way nge Mara hi Ma, a hi hi ti condition timela. liya ne E. hi ti a na vanhu va le kaya sweswi va tlanga ka titimela loko ho yi suka laha u ya le u ra ku titimeni mara loko Titimela u Lava nga le kaya. e. miri wu I think va- adapt-i condition ya e hala. se na adapt-i condition ya hala.

simsim loko ni ya ka yena i ri i va hakerile so i'm in between now a mi swi tivi mi fanele mi ya kwihi a ni swi ku ni fane ni teka wihi um mara i mean loko se hi swi langutisini ni nge ti ka ka xangani gang hmm. ivi ni expecta ku ni ta famba na ten thousand o oh, mula lava vambirhi oh, eh. okay yi le ku ah, rhuketeleni va kuma yi busy yi le ku rhuketeleni yi le ku rhuketele ka chomi ya hina simsim yi ri he yi ri yi rhambiwile yi rhambiwile eh allergy yi ri yi rhambiwile yi ri yi rhambiwile eh loko yi rhambiwa ivi va nga yi nyiketi mali i mean ya twa nga ku event ku ta ka ka show ya munhu i event hambi yi ri yo event u nga rhamba yona u yi nyiketa ten thousand mara u yi ta yi rhukete ngopfu a mina ni

hi maxava we xipuku hi ve nge ku voni ka yona mm. wo sungula okay ngeza ya kula episode leyi tisa ka n'wina hi easy b easy b i vanhu va ku printa timhaka ta corporate material va hi va hi printele timaga ko va ku namuntlha ti ha tiya wa yi nga ri na tiya namuntlha namuntlha hi lavi tiya

easy b enterprise loko mi lava ka instagram ta va laha i Easy B handle ya vo easy Enterprise. b enterprise Ah, a yi printa suki, swilo swa a yi le suki. henhla yi suki hayi nge Ku nga ku yi twala, suki hambi wo nsati wa wena wa hutha xikiripoto kumbe xitiliwini a yi suki a ni ku na swihuthi swi kona swihuthi xi nga ta hutha xikiripoto se a va kumbe tihlanganisi na mani na easy b so va ni printele na xidloko karhi lo siku leri ra loko ni ku ni la xidloko mm. a va ni printele oh, xidloko na lexi exikona nge xi hluvuli va mm. byeleni a swi suki a swi suki easy b lawani a swi suki hambi wo va na vas plan mayita vas plan plan ka rin'wana ro rhetela a ku ri endla nyangu ri rheta plan leriya kumbe hi mhaka se a ri tolovelini

A na ha la ta vula ku, U fana na n'wina munhu loyi a mi nga le ku n'wi phuxeni ku. Eeh, i xin'wana xa mina xi le ka competition ya ka TV, ku xi fane xi ya advertiser mpahla ya ka, a ni tivi ku i xopo rihi, a ni tivi ku i Ackermans or i Jet mara swi tiviwa ngopfu hi mhana ku hikuva se vo va nga register-a va endla swi ri everything. So xi fane xi vhoteliwa ku xi xi wina and then loko xo khoma number one, Hi valava number one ntsena loko xo khoma number one hi koho xi nga ta kota ku xi ya xi ya xi ya act-a ka T_V xi huma ka T_V xi fana na vo hina papa kona hi huma ka Shangani gang ka T_V hi xutiwa hi ti-canom timhaka ta kona timhaka ta kona yes okay. Mhaka kahle ngopfu. Or ni vona xi ri na xi na post la.

Problem a va a va swi kumi a va swi humesi a nga ta fana na na gap wa marimba o tlela o tlela ri number one loko a pfuka kuma ku i number three e serious i tlela ri number one ma loko a pfuka i number three ene nkarhi wolowo ene nkarhi wolowo tle hi ten a prepare-la ku ya tihawadzini mundzuku a pfuka loko a pfuka kuma ku number three a tlela ri number one a tlela ri number one a tlele hi ma eleven twelve a gap mhaka liya ku khoma ka be xa na sweswi xa xa swa ha swa ha xivavi i trauma i trauma i trauma that day a vo xa tivulu i xiphaza Mm. a lexi a xi phaza ni lo- nkarhi wolowo munhu u le ku prepareng-a speech ku loko ni ya khoma trophy liya ni ya fika ni ku ni khese xanga ni gembe hikuva mi ni nominetini eyi i le ku prepareni loko u pfuka nampundzu kuma ku number three Oh, ni nga ti ni tivanga nga ti- ni nga titivala u yo tiya e gap a xi nga ri kahle ende na le ka na le ku u ya pfupfula timhaka letiya wena Be, Mara- munhu loyi ni a famba hi vo ma hundred and something vote ne a ri problem yi sa luya a ri a ri kule ngopfu for ku catch up ne

mi mi kuma leswi mi nge un'wana na un'wana ni veri bibele yi ri un'wana na un'wana u ta kuma leswi a nga a ku Nga fana tirhela na swona. tirhela fist swona. yi yi tirheni yi tirheni that's why mina ni ku ri ko va ku vanhu vo- van'wana vo yi teka personal but mina ni nga ri personal ni ringe siku ni yi hlamusela ni ku swi ri next time the next elections lexi mi faneleke mi xi endla i ku improve mhaka ya makhampeyinelo simple oh ni ta tin'wana ti ku eh, president benny mayengani knows camp- how to run campaigns

Kahlekahle a mi ri right makhanvhaselo ma vona a ma fanele ma improve nyana cause ni vone vakhanvhaseli na le a va khanvhaseli kwihi na a a ve ri yini hotela liya Xilumani. a Xilumani Yes, hotela yes, yes. I think holo liya for campaign yitsongo Yitsongo. loko u lava ku va na impact.

minister of uh, police mm. phela uyaba akhome i-south africa hinkwayo right mm. i mean i ti-police station ti nga ti nga la south africa hikuva wehe wa swi tiva ku ri tsotsi yi approacha njhani i non victim mm. uh, swi swi va swi ri a ni tshembi ku ri a nga yi khoma swi va hi ndlela leyi so yena a nga vula ku ri u na experience ya ku xigevenga xi approacha njhani i munhu mara ni twi ka x ne va vula timhaka ta ku a ni ku na vo ti minister of X Twitter ne? ya i Twitter sweswiwani Phela yena u fanele a vulavula hi ku ri i yini lexi a faneleke a ya xi implimenta. Not a nga vulavuli hi hi experience ku yena u na experience ya ku ri yehe wa swi kota ku khoma xigevenga kumbe wa swi tiva ku xigevenga xi va xi hleketa no a hi swigevenga hinkwaswo they don't use the same strategy. Yeah, so ni twa ni twa va khomi yena eh, eh, va khomi yena va khomi yena ni twa van'wana va vula timhaka ta ku ka x ne va ku um a wu faneleke hi veka vanhu lava nga eh, especially ka education mm. ni chekela camera leyi ne loko ya record already a nga ka ka education munhu loyi a nga ka ka ka health mm. ku va ku ri doctor yo karhi mm. ve ri a swi ta endla ku ku va ku antswa tikweni Swi mi twa nga ku va va va ri right kumbe va va ri wrong na? Especially ni expertise ku va ku u va u ri minister ya department yin'wana na yin'wana leyi u va ku ka yona. Hi swo sweswo. Sweswiwani mi nge teki munhu out from nowhere mi ta n'wi nghenisa ka Xangani Gang ku a tirha tikhamereni. Ku fana na nathi mi mi lava munhu loyi a tivaku a a nga na experience a kotaka ku tirha hi tikhamera. Ma vo I mean ni nge ni ya teka munhu wa sweswi a nge le ka education ivi ni n'wi endla minister of health a-a a swi twali a swi swi hlangani ene sweswo. leswi hi leswi a swi ndliwa hi ANC musi khale Eyi. na khale I mean ni nge i ya na sweswi na sweswi va ha swi endla va I mean reshuffle munhu la reshuffle nge le ka vanhu based education mi ya n'wi endla minister of health a swi hlangani sweswo xibedhlele na n'wana wa xikolo a swi tshami swi hlangana yi khome qualification ya njhani.

A wu se tshama wu swi endla kahle. Xo sungula, loko u langutisa hi mhaka ya ku ya Lusufi, Lusufi was doing well laha a ri kona, va n'wi susa. Ka education a ri a ri kahle musa luya, va n'wi susa sweswi va n'wi tisa hala. Wa swi twa ku EFF yi tirhisa strategy ya xo a i xipano a xi ko, a a xi kona vo vo hemba hemba and so on. Ivi mi langutisa backward and forward ne, hi mhaka ya ku compare-ra e swikolo loko lembe ri hela, results. U xi khompera njhani xikolo xa le Gauteng lexi nga fully equipped hi ICT na xikolo xa le ka Josefa or xa le Eastern Cape le lexi hambi wo vekela hambi wo ya wena sweswi u fika u ku I want to donate hi hi Wi-Fi va yi access-a hi yini xo sungula? Xa xa vumbirhi a va na a va na ntivo wa ku va swi endlisa ku yini swilo leswiya, at the end of the day you expect ku ri xi va xi ri in comparison with xikolo lexi xi nga na Wi-Fi full Xi nga time na- twenty yeah, four seven, mm, mm, mm. vana va equipped and all that. I swilo sweswo ni ti vutisaka ku ri okay MEC ya Education ne a Limpopo yi tsandzeka hi yini ku endla copy and paste from Gauteng school yi ya swi kopa yi swi yi swi tirhisaka or not even MEC, eh, minister ya education ku ri okay guys eh, lava le ku endleni wena why va endla wena leswi nga endleki ku hava then swilo hinkwaswo swi ringanisiwa swi va straight that means swi vula ku loko hi endla plan yaleyo you are always leaving a room for for failure hey so Wa ta xin'wana prime min ti prime minister ti tirha yini mahlaya. Munhu va lava tava i bote ntsena lava. Cause Vo lava lava ti blue light ntsena. cause that's that's a ni pri- prime minister hi ku ya hi nani prime minister i president ya province mos. E-e hi kwihi mhani Mtaka. E prime minister a swa ha fika swona. A swa ha ri kona. Premier eya a swi a ku ri prime minister Yeah, va yeah, cince va yeah. ku premier. Yeah. Prime minister i yeah yeah so twana nati a hi tirhisa hina a hi tirhisa prime minister before premier premier loko ni ku prime minister ni va premier eh eh premier a ni president ya province va tirha yini kahle kahle vona vo tshama kahle kahle Vala- a ku ri mani prime va controller premier ya- province. ya limpopo

So swilo leswi u swi vulavulaka MZ loko ku ri ku province kahle premier hi ya fana meka sure ku swilo leswi u swi vulavulaka sweswi in every department swi fanele swi Eastern- tshameka ho, swi Eastern tshamisekile. Mathabatha. A ku ri Eastern Mathabatha. Mathabatha, Yes, yes. va le Limpopo. no tiva vito mara Yeah, a ni yeah. n'wi tivi a nga tirhaka wu tirha ku tsukatsukka laha ka tola ti-cream u tirha ku tsukatsukka ka tola ti-cream ta ka nombelana

Xibedlhele xa ka Malamulele a xi ri na tinkingha teto. Na yi tsundzuka na nkarhi luwa va kha va vula timhaka ta ku va vula timhaka ta ku va le vanhu va le handle. Wa ta xin'wana ne ma yi ma yi tiva Doctor Poppy ne a yi dumi ngopfu yi blind hi ya ta ka n'wina ka n'wina straight kumbe kumbe ku mi yi tiva personal swi tle kahle ku leswi ni lavaku ku la ku swi vula ne a swi lavi munhu la swi tivaku e so so Doctor Poppy ne yi tiveka ngopfu ka Facebook I think Loko hi lava ku valala hi hi hi veri yini na ku campaign kambe xi advertising i yini u ndle marketing wena ka PA PR loko hi lava ku valala PR Doctor Poppy blind i PR I PR. ni vula ni vula yini na xin'wana na xin'wana lexi i xi ndlaku a yi fane yi make sure ku xa rhekhodiwa xa postiwa mara ha ri ka issue ya ka Malamulele ya xibedhlele xibedhlele xa ka Malamulele na namuntlha na sweswi xa ha ri na kinga ene a yitsongo yikulu ene hi vulavula xibedhlele hi vulavula xibedhlele lexi kho- hayi xibedhlele hayi xibedhlele lexi khomaka or tliliniki leyi khomaka ma ti-village timbirhi Timbirhi kumbe tinharhu. hi vulavula hi Malamulele hospital leyi khomaka Vanhu na va- part ya Venda na part ya Venda, exactly. Over, over 500,000 people population ya over 500000 ni valala hi site ra venda vo lambani halaya minga hala ka vo dr ya la ka hina amukuwemba ka nhongani Eh, le green farm le green farm so nonkani inkosi what oh le green farm nonkani it's a family name oh. eh so le ngosini ka nonkani ya induna oh yes, yes. se le ka nonga eh, eh ka nonkani eh, eh ani vito ra ne le ka joseph ani xivongo mm. se xivongo xa le unduneni se swi mm. swi meka se ka joseph ile kwini kwini ile ka yini kambe ni vula vito ah, hi le ka joseph hi le ka joseph eh, mara i xivongo xa so a green farm hi le green farm mm. but evuhosini hi le ka nhongani so tibodo ta oh. green farm ti kona green farm na tibodo ta nhongani ti kona ta nhongani oh, so loko hi valala na valala hi timhaka xibedhlele xa ka malamula xa ha ri na nkingha na sweswi

Eh, no, ah, no, eh. Va fika? Eh, ya, va fika. va Okay. fika. Ah Eh, no, eh. loko ku ri ku va fika swi kahle Vona mara timhaka leti Eh, eh, a swi tiva ah. why. mara xibedhlele xa malamuleni xa ha ri na kinga. Loko ku ri Hikuva? ku va ku a ni se va sukile a va ha ri xibedhlele lexi a va tala ka xona hi lexiya xa khensani Okay, leswaku yeah. va hele giyani. Giyani, va hele giyani. a va ku a va ku giyani.

A ni ti ku na tiambulense tingani ka xibedhlele xa ka Malamulele ene loko wena wa ka Josefa u fona phela u fonela ambulense loko munhu u le ku feni u fanele u yima wa ma 30 minutes minutes And no- a fa tlhapuka Not a fa And no, go- go for the- go for the Bacha Uwe phela, and it sounds bad. Va tiza nyana. lava ma Hey. bakeka baja Eh, so Ku na ambulense yin'we yi kolekaka vanhu vo ringana 300,000 leyi tshamaka yi tshama ku tliliniki ka minkarhi. Loko we ambulense layi. so ambulance liya sweswi vanani yi le penal beating yi le ku penal beatweni va ha ri busy va ha ri busy leswi la ku ku hava ambulance vana tlhe pfuka yi vula ku ri se hi file i tlhe yi fafuka a swi vona futa loko ni twa sayirini ke ku ni pfuka ni ku se na mara speaking of hi vakulukumba loko hi valala ti ambulance ni ka save health delivery or health service delivery ya la south africa it's bad very bad mm. and I, and, and I come mm. mlantsela it's bad ah yi nge pfuni ah, ne ah, ah swa ta ah yi nge pfuni swa ta leta blood swa ta leya he he nat he nat phela NH NHI ne loko mheni ku yi nge pfuni

okay a hlamusekani wa ta swi hlekisi ne mara loko no ta swi bye wena swa hlekisa misa luya ne a vuya kolo ma vuya kona eh. a fika gwaziwa a gwaziwa la eh. a bowa xitina eh. va tlhela va n'wi bisa hi movha anuxisi tirhisa lebyiya bya bya inani ku na ku na ku na lebyiya byo basa byi nga ta susa lexi so lexi vekaka nyala mi mi se luyani u biziwini hayi hayi ku biziwi va fike va yima va yisela va ka famba hi movha va ku va kombele leswi va kombelaka swona ne mi se luya u hava mali ha va n'wi gwaza laha so va ta n'wi gwaza laha va n'wi ba xitini a wela hansi va nghena movheni va hindza va n'wi ba yini va n'wi ba va n'wi ba sayeni he hayi u kona wa n'wi tiva na wena ni mani loyi wa n'wi tiva na wehe ka misa loyi wa le kerekeni n'wana wa xikwembu a endleke three nampundza ni kha ni n'wi lavela vuongori laha se problem hi leni that's why ni lava ku suka kwalano misava leyani hi suke hi ten ni mm. hayi ku hi suke hi ten hi fonela ambulense hi ten yi ku eleven ambulense se fika misava leya se u sungula ku ku rhumela swi nga tshemba ku hleka ka mhaka serious leyi va sungula ku rhumela misali and then hi mhaka ku hi mhaka shock manje mm. mira ni waya ka shock eh. u sungula ku rhurhumela misa luya a rhurhumela rhurhumela endzhaku eh, ku hayi ni fonela ni fonela lloyd ka Ni ku Lloyd kambe ngoma ya ambulense kwalano na nga ku a ha ri hava yena ka ambulense a va ha ri kona a va ri na wo u ni byele ku a hi ri na wo a ha ri hava hayi u fanele n'wi yisa n'wi yisi a a the nearest fire station one loko ni ku half emergency services ta le South Africa a ti a ti kahle ni vulavula ni katsakanya na ma fire fighter hi fika layani. loko hi fika ni fika ni humesa a ni n'wi humesanga ni yime gedeni ni ha ni flash because a ni nga la ku ba bele a ah, misa luya a ah, ti vona n'wi ta security loko um eh, mi pfuniwa njhani ni ku no ku na misa n'wi a ah, hi la ku at least mi n'wi phecha wa mm. ku at least a yimele ambulance a phechiwa la nga boha koho xitini u nga hleki like u vula ku hleka se a ya la ku a phechwa la a nga boha koho xitina mm. ku nga ti yima ku inana ku ku huma na laha a nga ti gwaziwa kona e va sala va ku twana ve rini ya va tibandiji ni byeli ku loko ku ha tibandiji ka ha ri le fire na e firefighter oh, firefighter u firefighter njhani u nga ri na tibandiji loko fika ka sini

se loko humeleriwa nghozi fanele u swi ndlisa ku yini ka file e e u nga yo ya hlaya xipele se we i yandza yini phe ntirho wa wena number one number phe ntirho wa wa mudyondzisi fanele u swi twisisa ntirho wa mudyondzisi ne i ku dyondzisa whether i ku hlaya buku Ni ku ni landzeleleni leswi ni hlayaka swona or i ku tsala hi chalk wa ni twisisa luya e-e luya he he nathi loko ku ri na ndzilo wa swi twa first of all u fanele u kumeka u ri na kit first aid na movha wa wena u na first aid u fanele u va na first aid wa ni twisisa nyana first aid Swa boheka sweswo. yo ku boha ku u fanele u kumeka u ri na yona wa ni twisisa nyana ku loko u fika ka scene ku ta ku na vanhu lava nga vaviseka u fanele u va phechaphecha nyana u kota ku Ku za ku fika ambulance lava va kotaku timhaka ta ta va dilaka hi medication na yini hinkwaswo. Loko ni fika va fika ku hava swi sweswo u ya lava yini ntirhweni ku ntirho wa wehe hi wo walowo a hi ku timela ndzilo ntsena swi fane swi fane swi fane movha wa wehe lowu timelaku ho ndzilo u tlhe u kumeka u nga ri na mati. antswisa nyana a swi twali sweswo like u- u ya u ya kwihi la u ya kona? kwini u ya ndla yini mara a yi se lava Eh. va hlupha hi government loko va nga va nyiki- that's why ni ku nhi leyi mi vulavulaka hi yona yi nge fiki a ni za ni heta hi suka kwalano Wa ya kona. ambulense pha yi se fika se hi na vo ma one hour thirty minutes munhu le ku feni ene ni le ku fowuneni ni ri Fanga fanga tlakuka. o fe a tla foka so nne phela hey nne phone nne phone na phone one loko ni fonela emergency services ni ri ndoto twana munhu loyi ni nga na yena sweswi ne like a nga le ka condition ya xava and u swi tiva ku head injury it's something very important swi fanele swi chekiwa hi ku hatlisa wa ni twisa nyana Loko ni fona ni ku ni lava ku mi byela ku ETA ya ambulense yi le kwihi? Ku yini Missalo a nga lavi ku twisisa. Ha no, a ni nge swi koti ku va fonela. Ni ku, Hawa he ndoda yimanyana. Wa ni twisa ku ni ri yini? Misa loyi nhloko ya yena yi yi bohile leswi vulaka ku u fanele a chekiwa hi ku hatlisa. Wa ni twisa xana? Ene wa shaker dama la nga kona ene no swi tiva ku shaker hi mhaka ku se u ya ka khoma or u shaker hi mhaka i le ku luzeni ka ngati wa ni twisa ni ni ku a ku okay khomanyana a teka foni a fonela leswi vulaka ku wa swi tiva ku munhu loyi a vulavulaka na yehe hi wihi a wo fane a teka foni a fona a va vutisa ku mi fika kwini va ni byela ku ni fika kwini so that ni kota loko a heta ku ni byela ku no va ri va twenty two minutes away ni ku no wa swi vona. Me ni ta tshama laha 22 minutes which is equals to 22 minutes yo ni suka ni driver laha ni ya xibedhlele straight and a no va sure ku 22 minutes leyi va vulavulaku hi yo yo Yi yo straight na. ku nga va the ne- the next hour va kuma phanchara. Or ya xiphiyo ke. Timhaka ta kona. wa ni twisisa Eh, timhaka ta kona. timhaka ta NHI he he he Nati Swa kahlula. a a a hi mhaka yo ha swi twisisa ku eh, i timhaka to munhu u fanele a nga treat-iwa in any hospital swi nge te yiniyini Swo- sweswo vanhu va valalaku swona ni xo ngopfu hi ku ku humelela yini Ene ya ku swi n'wi beyond bohisa mhaka kunene. leyi beyond sweswo hi valala timhaka ta ambulance how quick is the response ka timhaka ta ambulance hi na tiambulance tingani Wa ni twisisa nyana? hi na mabandichi na Va nge mi tshunguli vanhu va ta he mpfhu munhu munhu wa le munhu la hakelaka loko ko fika mina sweswi ni hakelaka na wena u nga hakeriku swo boha va attend munhu la hakelaka before wena mara swa ku hlweleni sweswo swa ku hlweleni sweswo ka a swa wrong swi swi tengo swi tengo swi leswi swi leswi nga wrong he he swi sungulisa sweswo.

ayevula en'wana vadala mhaka leyi mhaka leyi ko va ti-promises emzini phela sweswo swi vula ku hi fanele ku affectiwa na ti-tax na yini hinkwaswo a yo sungula mara south africa a heza hi- a swi- a swi olovi hi ta komba na hi load shedding sweswi va dlaye he mzi mi ta ku swi leswi swi possible swi possible ka matiko lama nga established sweswi va fike va hemberiwa ku dlayani eh, ti- ti- ti- ti-power plant ti-power plant leti ti- ti- ti-power plant leti nga kona Vokusile, vokusile leyi nga laha pretoria west leyi nga le Su- soweto sweswi mi nga ni ta ku mi ya ni ta banji jumping mi busy na tibanji jumping mara a ku phela liya ku power, power plant leyi a yi powera soweto hinkwayo yi dlayiwini va va hembeliwa ku no um the rest of the countries are doing this thing it's not feasible in south africa that thing sweswi hi le ka load shedding mhani va dlaye those things Ene sweswi wa ta swi ndla yini? Phela twana, it's very pl. I hlaya hi tinkosi leswiwani. Hi loyi a tirha, a tirha, a wu tirha kwini wena? Hi. A Mpumalanga. A Mpumalanga. He mfo. He, he mfo, wa vona power plant leyi nga le Mpumalanga leyi nga la e, a Witbank? Wa vo leyi nga le Witbank? Wa swi tiva ku yi power-a the entire Gauteng na yini hinkwaswo? Ene before that. Pretoria phela a yi phawariwa hi power plant leyi nga le Pretoria West. Wa swi tiva sweswo? Loko phela loko yi dlayiwa power plant leyi wa swi tiva ku yi overphawara yini? Ya overphawara leyi nga le Witbank. Which is what leswi va nga hembeliwa. I swilo leswi practical u nge byeli load shedding mfo yi yi yi ndle timhaka ta ma power plant ya va nga wa dlaya. Swa yelana swa fana sweswo mfo.

A yi twa ingaku va hambanile kumbe rirhandzu a ra ha ri ku nyoxeni. Kasi rirhandzu ri ri le ku nyoxeni. Loko n'wansati u yo tibyela ku ri, Hi mhaku se ni lo pfapfa mafurheni, na nuna a ka ha ri na nidi. Loko mo langutisa mina mhana, a mi swi tivi ku ni gene ring n'wi phosa hi ku ni kahle. Ma ta ni lo khidini mafurheni. no swi nwa mafurheni lo pfapfa so a swi na need ni twa swi nga ha ri na need na loko ni n'wi posta no n'wi posta hi ku no revive rirhandzu va kereke e e mavo mara a swa ha ri na need so a ex wife ya mhisa loyi a yi conclude ku mhisa loyi a hambane na nsati wa yena kumbe yi rirhandzu a ra ha ri ku nyoxeni kasi rirhandzu ri le ku nyoxeni so um ivi mina mahungu ma hatli ma fika eka mina ma hatli ma fika lama ma ku um ku ni nga ku ku na ku tsekatseka ko karhi mm. so mina ni yi teka ni yi yisa kwi ka tiktok mm. loko ni yi teka ni yi yisa ka tiktok mm, later on hi laha se hi nga twa ku hayi vanhu valava va tshame mafurheni va lo pfapfa kahle e, e, e, queen elizabeth na hiku after sweswo ku ve na video leyi va nga posta va ri ya so vanhu lava va ha ri kahle lavaya va ha ri marhandzwini mm. ko va hina vanhu hi nga jahelela ku rhandza ku publisha swi swa swa rohomati ma fika ka mina mina ni tshami mahungu mina ndzame mahungu mahlohlonya mahungu mara ngo wa mahungu vanhu vo mi tisela mahungu vo swi ta kuma ta hatla ma famba va swi ta kuma ta hatla ma famba mara a mi swi koti ku mi tshama na wo mahungu lama ma mi hlohlonya ntsena ni nge tshami na mahungu na sweswi loko mo ni byela ku maxava u endli yini

swidomiimasava i dye nyama a tsona vana wu dyela lebyi nga na maxava no hey nga va lala to tala eh ama ama ama ku so so yeah swi swi tshamise sweswo hi yo hatla hi tsutsumisa mahungu marhongo mm. eh kasi vanhu va ha ri marhandzwini kasi kasi kasi lo n'wanuna wo ri

Hi nge vuli ku loko a ri na n'wana kumbe a nga ri na n'wana so mara ku ri to be ka leyi ku ri why ka va ka ka ka va tatana ku ri na but every time loko va na na na na father's day mara ku na va manana lava Okay. va ku a va hlayisi vana va vona mara ko va ku We- happy mother's day a swi vuli ku but we have that ideology ya ku ri papa Yeah. hi yena a faneleke a hlayisa n'wana okay um Honestly like na mhe sweswiwani na ha ri na yaleyo mi mi mi nsati wa mehe a nga xaveli n'wana mpahla Yeah, and yeah. na ala a hi- a hi pride Hambi na loko ku ri ku u masokisi. hleketa nga ku i pride yi no deliverance Yeah. mina nsati wa mina mi wa minsati a nga xavi mugayo Yeah, yeah, yeah. wa minsati loko a ya tirhweni a nga fambi hi mali ya yena a ni swi tivi ku ya yi tirha yini a ni yi ngheni yaleyo loko ya tirheni a nga fambi. a va holi leyi va tirha kona a va holi lava tirha kona Eh. leti a va holi lava tshama tirha va kona Eh, eh. vo ya mintirhweni vo volunteer Vo- vo- vo volunteer yes yes yes a va holi ya Eh, mi nga swi ya kahle. lexi xin'wana na xin'wana lexi faneleke xi fambelana na n'wana ya ya

hi languteriwaka ku ri hi fanele hi hlayisa vana maxawu wo ku xavele yini hi fathers day swin'wana swi mbali hinkwayo ni to ni nga swi vuli ya swa vonaka mara swa ku a swi veki ha swi vona ku na mintlhantlho u tshama u relaxa no nyeketa va nyeketa no nyeketa loku nyeketeni

a ku ri ku oma hayi leriya ku ri wa ri vona ku ri ri na experience na mamelo leriya hayi a vu swi sukela leswi vele ra xiteji va ta yi pfuka va nga xi khoma leswiwa swa ku va xi khoma va xi vuyisa kusuhi sondela ngeno swisemendhani ke ku phelaphela loko va ta va va tshiki swisemendhani ah, va ri tsotsi ngopfu hayi hayi swo yini a ni swi twisisi ku i content kumbe yini mara ro ri tswotswiwile a ni tiyi na ku a ri kumeka a ri xi kumeka ku xiteji lexi xa n'wansati na vona vo endla xiteji xa n'wansati xi kombisa mavele xi nga mbala mimirini hayi vhe va yi kume opportunity swa sweswi kumbe swa khale um ya yi tikomba yi ri ya khale liya swi na ku khale yi nyana tikomba ingaku ya ya a khale yi se swi eh. tiva ku yi ta lava ti-votes hayi nge se swi ta ku yi ta laha tivhoti mhaka phana ne

Umm namuntlha se va ntengo na murhangaphandla hi mhaka hi ri na vona ko ku unfortunately xitechu xi ta va xi nga ri kona ku xi mama Xi nge mamiwi namuntlha. Ah, no ehleketa nga kumbe loko no kuma popi liya va advertiser ku yona tixopeni ni famba na yona ni fika ni ku ah Murhangaphandla. yaloyi mamani Ni vanhu va ku mama eh so yi ta va yi ri 17 namuntlha eh ya eh Se ka ka ka ka ka buxa sweswi. yini fo eh ni fambisa sweswi ni fambisa sweswi xirhami ke o ku kufumela ku penga 17 ku na ti hita hikwako hita khona to khona mm. ile gaza ya ile gaza la wa ku gaza va vula 17 eh maka kahle ngopfu eh. mo hi muchucha mi ya hlangana murhanga phana murhanga phana ni ta va nyika stage na stage xa kahle